מאַרק, גרייזט אונדז, אויף ייִדיש, מאַרק, גרייזט אונדז גאָרנישט, אויף ענגליש פּשוט מאַרק, נישט מאַרק. דעם יאָר בין איך אַ מיטהעלפֿער פֿון דער פּראָגראַם, און די לעצטע צוויי יאָר בין איך געווען אַ סטודענט. איז איך האָב אָנגעהויבן זיך לערנען ייִדיש אַליין מיט קאָלאָקועל ייִדיש, אָדער איך בין אַרײַן אין מיטעלע צוויי מיט דוד בראַונען, און דערנאָך אין אַדוואַנסירטן קורס. און אויך מיט בראון נאכאמאל, און איך האב באשלאסן אז עס געפעלט מיר זעהר דער פראגראם און די סביבה געפעלט מיר זעהר, איז איך האב באשלאסן דא צו ארבעטן אויפן זומער. זעהר אינטערעסאנט, וואס האט דיך געמאכט אזא פארברענטער אידישיסט?

מען קוקט נישט אויף אידישע געשיכטע אסאך דורכ'ן א אידישן קוק ווינקל, ווייל דאס האט דאס האט א טייטש פון א ארבעטער און אזוי ווייטער, דאס האט דאס הייסט אז העברעאיש האט גערעדט די מענער, די רייכע און אזוי ווייטער, אבער אידיש דווקא האט האבן גערעדט די מאסן, און איך טענה אז דאס איז דאס אינטערעסאנסטע טייל פון געשיכטע. איך בין זייער פאראינטערעסירט אין סאוועטישע געשיכטע ווייל מיינע עלטערן זענען פון סאוועטן פארבאנד און זיי זענען פארשטייט זיך געווען אידן, און בכלל איז עס זייער אינטערעסאנט ווי אזוי זיי, וואס זיי האבן געטון מיט אידיש ווייל דאס איז דאס איינציגע מאל וואס די רעגירונג האט געשטיצט דאס אידישע שפראך, דאס הייסט מיט אמת'ע געלט, און ס'איז בכלל אינטערעסאנט ווי די פארשידענע ארבעטער באוועגונגען און אזוי ווייטער האבן גענוצט אידיש אלס א מעטאד פון פראפאגאנדע און אזוי ווייטער. ווי איך פארשטיי איז דיין פערזענליכע געשיכטע פארבונדן אביסל מיט אידישקייט און מיט סאוועטישע אידנטום, ווילסטו אביסל זאגן וועגן דער אינטערעסאנטע געשיכטע? יא, ווייל ביי מיר איז דאס אביסל א קאמפליצירטע זאך, ווייל מיינע עלטערן זיי, דאס הייסט אז זיי זענען נישט קיין פארשטייט זיך רעליגיעזע, נישט פרומע, און אויך איז געווען פארשטייט זיך פראבלעמען מיט אנטיסעמיטיזם ספעציעל, בפרט אין די שפעטערע צייטן פון דעם סאוועטן פארבאנד, און דאס הייסט אז ביי זיי איז עס געווען נישט שלעכט אבער נישט אזוי גוט, און צום אנהייב האב איך אזוי, איך האב נישט געהאט אזא א קוק ווינקל וואס איז מער וואס האט אביסל נואנס, דאס הייסט אלס א יונגער האב איך נישט געהאט אזא נואנס וועגן געשיכטע פון צו רעדן פאר באהן און אידן און אזוי ווייטער איך האב געמיינט אה ביי די עלטערן איז נישט געווען אזוי איי איי איי דאס הייסט אז אזוי איז עס סטענדיג געווען אבער ס'אינטערעסאנט ווייל דאס איז דווקא נישט וואס איז געשען צום אנהייב איז דאס געווען זייער זייער פראגרעסיווע רעגירונג, און מען קען דאס זעהן ווי מיט אידיש, ווייל זיי האבן געשטיצט אידיש, זיי, און ס'איז צוליב דעם וואס מען האט געוואלט מאכן די אידן פאר באוואוסטזיניגע, פאר אלפאבעטישע, און אזוי ווייטער. נו, איר פארשטייט שוין קאמפליצירטע מעשות, און ס'איז א קאמפליצירטע ענין, אבער איך גלייב אז עס איז אביסל פאר פשוט ווי אזוי מען רעדט וועגן אידישע געשיכטע אינעם סאוועטן פארבאנד, און ס'איז דווקא זייער אינטערעסאנט, דאס הייסט ס'איז אינטערעסאנט ווי אזוי זיי האבן געבינדן זייער פאליטיק. דאס איז אינטערעסאנט ווייל מיין באבע, דאס הייסט מיין עלטער באבע, זי האט אמאל נאר גערעדט אידיש, דאס איז געווען איר מאמע, דאס איז געווען איר מוטער שפראך און מאמע לשון, און זי האט נישט געדארפט קענען רוסיש, און זי האט זיך געוואלט, זי האט געוואלט זיך לערנען רוסיש ווייל זיי האבן זיך אריבער געקליבן אין א גרויסע שטאט און מען האט שוין געדארפט רעדן אויף רוסיש. זי האט געקריגן א פאלשע אידענטיפיקאציע, און און ווייל זי געווען שוין צו אלט צו גיין אין א שול זיך צו לערנען רוסיש, און דערפאר שטייט עס ביי איר אין פאספארט און אזוי ווייטער אז זי איז איין יאר יונגער ווי זי איז טאקע געווען, ווייל זי האט געמוזט שרייבן אז זי איז יונגער כדי זיך צו לערנען רוסיש. האסטו אליין געהערט אביסל אידיש פון טאטע מאמע, באבע זיידע, עלטער באבע זיידע? באמת אינגאנצן נישט. איך האב געקענט אפאר יוגנדליכיזמען אבער קיין אידיש, קיין פארבינדונג מיט אידיש האב איך באמת נישט געהאט. מיין באבע, זי פארשטייט אידיש זייער גוט. איך רעד מיט איר אויף אידיש און זי ענטפערט אויף רוסיש, ווייל אירע עלטערן האבן גערעדט אידיש ווען זיי האבן געוואלט אז זי זאל נישט פארשטיין. איז איך האב אביסל פארבינדונג מיט אידיש אבער באמת זענען מיינע עלטערן שוין געווען זייער רוסיפיצירטע אידן און עס איז בכלל אינטערעסאנט ווי אזוי זיי האבן זיך רוסיפיצירט, ווייל דאס איז דאס איז דאס איז א תכלית פון א לאנגע לאנגע געשיכטע פון פאליטיק וואס דער סאוועטישער רעגירונג האט געהאט מיט אידן. אמאל איז דאס געווען אז מען האט געוואלט מיט אז זיי זאלן אסימילירן, און שפעטער איז געווארן בירוביזשאן, און דאס הייסט עס איז א תכלית פון אסאך פאליטיק און אסאך געשיכטע. לעצטע וואך האבן מיר גערעדט מיט א פענסיאנירטע פרוי וואס באטייליגט זיך, דו האסט זיך שוין באטייליגט אפאר יאר און דו ביסט גאנץ יונג, איא? יא, איך בין, יעצט בין איך נארוואס אַכצן יאר געווארן, אבער איך האב אנגעהויבן זעכצן יאר אלט איז. נאך אלץ בין איך דער יונגסטער אינעם פראגראם, און די לעצטע צוויי יאר בין איך געווען דער יונגסטער אינעם פראגראם, איז עס איז באמת אינטערעסאנט ווייל דער ראם פראגראם איז געשאפן געווארן פאר מיטל שול סטודענטן, אבער יעצט איז עס שוין פאר גראדואירט סטודענטן, פאר פענסיאנערן און אזוי ווייטער, און עס איז בכלל זייער אינטערעסאנט ווייל איך קען פון זעכצן יאר אלט אן האב איך שוין געהאט פארבינדונג מיט מענטשן וואס זענען גראדואירט סטודענטן אין הארווארד און סטענפארד און אזוי ווייטער, איז בכלל איז עס זייער אינטערעסאנט צו האבן פארבינדונג מיט עלטערע מענטשן וואס קענען אביסל מער און יא. וואס זענען געווען למשל שוועריקייטן ספעציעל פאר אינגערע מענטשן? יא, ווייל דער פראגראם איז א לאנגער און ס'איז א שווערער, באמת לאנגער און שווערער. מען דארף פשוט זיך גרייטן און פארשטיין אז דאס וועט זיין שווער, אבער מען וועט נישט שטארבן ווען מען מאכט טעותים, צו מאכן טעותים דאס הייסט אין שפראך און אזוי ווייטער, דאס איז נאטירליך, און מען דארף פשוט האבן דעם דעם כח און דעם ווילן זיך צו לערנען אידיש און פראקטיצירן אפילו ווען מען מאכט טעותים. און דו ארבעסט זאגסטו פארן ייווא אדער פאר דער זומער פראגראם, דערצייל אביסל וועגן דיין ארבעט.

עס איז אסאך ארבעט אבער איך האב אסאך הנאה און איך קען שטענדיג רעדן מיט די די אידישיסטן און די סטודענטן וואס זענען דא און זיי זענען אלע זייער זייער אינטערעסאנטע מענטשן און איך קריג אסאך הנאה דערפון. קענסטו אפשר זאגן וואס זענען די די בעסטע זאכן פון ייווא לויט דיין מיינונג פון ייווא זומער פראגראם?
די לערערס זענען וואונדערליכע, זיי ארבעטן אזוי שווער, און די לערערס, די סטודענטן אויכעט, ווייל דאס איז זייער א שווערע פראגראם, אבער זיי זענען אלע אזעלכע אינטערעסאנטע מענטשן, און זיי ווייסן אזויפיל, און זיי ווילן זיך לערנען, און דאס איז זעלטן, ווייל אין אסאך שפראכן, למשל ווען מען לערנט זיך, איך ווייס, דייטש אדער איטאליעניש אדער שפאניש, טוט מען דאס ווייל מען דארף עס טון אין אוניווערסיטעט אדער אין מיטל שול, מען דארף זיך לערנען עפעס א שפראך. אבער מיט אידיש דווקא, דאס איז נאר מענטשן וואס זענען פאראינטערעסירט און ווילן זיך לערנען אידיש, און דאס שאפט אזא סביבה מיט מענטשן וואס זענען באמת אזוי פאראינטערעסירט און האבן דעם ווילן זיך צו לערנען, און דאס איז זעלטן. און מען שעפט אזויפיל הנאה דערפון. און אפשר קענסטו אויך זאגן אז זעענדיג אז היינט איז דיין דריטער יאר אין פראגראם וואס ווי קען מען דאס פארגלייכן מיט די פריערדיגע יארן איז עפעס ספעציעל ניי דעם יאר אדער אנדערש פון פריערדיגע יארן?
יא, דעי מין וואס פארשטייט זיך אסאך אנדערש, ווייל יעצט בין איך אינמיט האלט נאכנישט קיין סטודענט, אבער איך בין נאך אלץ אין דוד'ס גראמאטיק, זיין שפראך קורס, אבער איך וואלט געזאגט אז. מע האָט אסאך נייע אידעעס און נייע זאכן וואס מע פילט אריין, עקספערימענטן, למשל יעצט האבן מיר אזא אפענע לעקציע וואו דאס איז אזוי ווי סטאדי האל אויף ענגליש, וואו מע קען פרעגן מע קען פרעגן די מיטהעלפערס פראגעס וועגן שפראך און אזוי ווייטער, דאס הייסט מיר האבן נאר וואס געוויזן א פילם, אה דער דיבוק האבן מיר געוויזן נאר וואס אפאר טעג צוריק, איז דאס הייסט אז דער פראגראם עס בייט זיך שטענדיג, און מען פריווט אלעמאל צו צו עקספערימענטירן מיט נייע מעטאדן און אזוי ווייטער, דאס הייסט עס

חתונה געהאט מיט אן אנדערע מאן, זיין נאמען איז געווען זאלצמאן. איז געבוירן געווארן אין געטא דעמפלין, דעצעמבער צען, נײַנצן הונדערט פֿערציק, ווען איך בין געווען זיבעצן מאנאט אלט, האט מען גענומען מיין פאטער צו סאביבאר און אונז זענען געגאנען צו טשענסטעכאוו, איז געווען א ארבייט קעמפ. איך געדענק יא, איך געדענק אלעס. איך געדענק ווען מען האט דערהארגעט די קינדער, ווי יעסטערדעי, ווי נעכטן. וואס איז געשען?
וואו איז דאס געווען? איך געדענק איך האב געזוכט עסן, איך האב נישט געקריגט קיין עסן, מיין מוטער האט מיר געשיקט לויט מיין אמה. אבער איך האב נישט די קינדער האבן נישט געגאט קיין עסן דאס געדענק איך ווייל איך בין געווען הינגעריג שטענדיג און דערנאך געדענק איך ווען די רוסן זענען געקומען באמבאדירט די די פעקטאריס האו די יו סעי פעקטאריס? פאבריקן. פאבריקן אוי אוי אוי די פאבריקן און אונז זענען געלאפן מיר געלאפן איך ווייס מיר געלאפן ביז לובלין. כ'ווייס נישט ווי אזוי מ'איז געווען דארטן און מ'האט געהאט אזויפיל עסן. מיין מוטער האט מיר געקויפט א גאנצע האו דו סעי באג א קען בעיק רא בעיק שינקע שינקע דרײַ קילא שינקע איך האב עס אלעס אויפגעגעסן מיט דרײַ ברויט און אה ס'איז געווען אזוי גוט.

א בן יחיד א וויסט אינדערליך האבן זיי זיי געווען אלען די קינדערלעך. זי האט נישט געווען פארהייראט נאך די מלחמה האט זי געהייראט און זיי האבן איר געהאט צוויי זין איינע אין אנסבאך דויטשלאנד און די צווייטע אין תל אביב.
ביסט שוין געווען אין אלסבאך די פי לאגער? נא, נישט אונז, נא נא נא, מיין מוטער האט געזוכט, איך בין נישט קיין, איך וויל נישט בעטן פאר גארנישט, זי האט געמאכט געלט מיט אמעריקאנע סאלדאטן, כ'ווייס נישט ווי אזוי, דא פרעג מיך נישט, כ'בין געווען פינף יאר אלט, זעקס, כ'האב נישט געוואלט, כ'האב נישט געדענקט אבאוט איט. אבער זי האט געלעבט זייער שיין. וואו אין דויטשלאנד איז דאס? אין באוואריע.
אה.
נישט ווייט פון מינכען? פון מינכען.
יא. ווערי גוד. דאס איז געווען א געגנט וואו עס זענען געווען דארט אסאך סאלדאטן, און אויך לעבן געבליבענע, עס איז געווען אסאך די פי לאגערס. יא יא, עס איז געווען איינע, איך געדענק. מען האט געהאט דארט משפחה, מיין מוטער האט געזאגט נאו מאר. נישט מער, מ'איז געווען אין איין לאגער, ס'איז גענוג. דערנאך זעמיר געפארן קיין ישראל אין יאנואר פאריע ט, צו די מלחמה, צו אנאדער מלחמה. איך האב אזוי ליב געגאט ישראל, בין דארטן געווען צען יאר. און דאס איז די וויכטיגע יארן, די צען יאר כ'בין געווען אין סקול, אין שול, סקול, שול איז אלזא בית כנסת, ווי אזוי זאגט מען שולע? שולע. קודנט בי באט אקעי. איך בין געווען א זייער זייער גוטע שטודענט, זייער גוט, און כ'האב געלערנט ענגליש ווען כ'בין געווען אין זעקסטע קלאס, זעקסטע יאר קלאס. און דערנאך האב איך געלערנט לאטן, כ'האב געוואלט זיין א דאקטער. פאר אן אלעמען, ווי איז עס געווען צו לערנען העברעיש? דאס האט איר זייער שנעל זיך אויסגעלערנט, רעדן העברעיש? באלד.
כ'געדענק נישט אז כ'האב נישט געקענט קיין העברעיש. אפשר צוויי דריי טאג. איך האב גערעדט. כ'האב געשפילט מיט אלע קינדער. כ'האב נישט קיין מורא. דאס איז מיין פראבלעם נאו. און פארדעם פריער האט ער גערעדט אידיש אינדערהיים? דויטש. דויטש אינדערהיים.
יא, ווייל די אין לאגע, די נאציס האבן מיך זייער ליב געגאט, קאוז איי העוו א ביג מאוט, כ'האב א גרויס מויל, כ'האב שטענדיג גערעדט, זיי זענען געווען מיין פיינט אויכעט.
די נאצי סאלדאטן? יא.
ווייל איר זענט געווען אזוי שיין און קליין און חינם. כ'האב געגאט שכל.
א מענטש האט שכל קען ער קען ער ווי אזוי זאגט מען מאכן אלדינג.

אבער מיין מוטער האט שטענדיג געמאכט כשר, און האט קיינמאל נישט געגעסן קיין חזה, אדער מילך מיט פלייש, און די ווייסט פארוואס מען טאר נישט עסן מילך מיט פלייש? איט מאכט קענסער, איט מאכט, עס מאכט קענסער, מען האט געמאכט אז האו די יו סעי, ריסערטש, אין די עם די אנדערסאן קענסער סענטער אין טעקסאס. ווייל די איטאליען עסן און די מעקסיקען זיי עסן אסאך פלייש מיט מילך טשיז האבן זיי געפונען אז מילך ווערט זויער און פלייש אויכעט אז שטייט אין א ווארעמע ענווייראמענט באמת כ'האב שוין פארגעסן אידיש. און פארדעם האבן מיר, ווי אזוי האבן מיר די אידן געוויסט דריי טויזנט יערס אז מען טאר נישט? גאט האט זיי געזאגט, גאט? וואס איז גאט? זיי האבן געוויסט ווייל אונז זענען ספעשל פיפל, טשאזען פיפל טו סאפער, און דאס איז ריכטיג ריכטיג ווי אזוי האט איר זיך באקענט מיט אייער מאן? אאאא האהא גוד סטארי, איי היטשהייקט אים אין תל ברוך איזרעיל, ממש היטשהייט. כ'בין געווען מיט צוויי גערלפרענד צוויי פרוינד, מיר האט געוואלט פארן קיין תוא קיבוץ ניר דוד ב ל אין בית אלפא אין עמק יזרעאל, ס'איז געווען א שבת אינדערפרי, געלט פאר א טעקסי האט מען נישט געגאט, די אוטובוס פארט נישט אין שבת, ס'איז נישט געווען אסאך אוטאמאביל, ס'איז געווען אין פעברואר נײַנצן הונדערט פֿופֿטי אַכט. אז א מענטש האט געגאט א אוטאמאביל איז ער געפארן צו חיפה צו זעהן די סאקער געים די פוטבאל. און איך איך בין געווען די שיינע האב איך ארויס זיי האבן זיך באהאלטן דארטן די בושות דערנאך האב איך געזאגט כ'האב נאך צוויי פרויען זאגט ער כ'קען נישט זאג איך וויל איך אויך נישט גיין. וואלט א זארט זיי גענומען, ער האט מיך דערנאך געוט נעמען צוריק קיין תל אביב ווי איך האב געוואוינט, און האט געזאגט, האט מיך געפרעגט די ווילסט ארויס גיין היינט ביינאכט מיט עסן עפעס אדער, איך בין קיינמאל נישט געגאנגען מיט א מיט א דעיט, קיינמאל נישט, איך האב נאר געלערנט געלערנט געלערנט. כ'האב געליינט, אוי כ'האב געליינט אזויפיל. כ'האב אים געטראפן אויף זיבן אזייגער, ער מיר געגאנען צו א רעסטוראנט אבער איך האב שוין געגעסן אינדערהיים, ער האט געגעסן א סטעיק אין איזרעיל, כ'האב נישט געוויסט וואס א סטעיק איז, ער האט געגאט געלט אביסל. דערנאך האט ער מיך גענומען צו ירקון ריווער, יו נאו וואט ירקון ריווער איז? פון תל אביב, נאר תל אביב, א ריווער, פון פתח תקווה צום, און מען זיצט דארטן און ער זאגט אים מען קוק אויף מיר, דו מיינסט אז דו קענסט לעבן מיט מיר דאס גאנצע לעבן? האב איך געזאגט צו צו מיין תו מ, אוי וועי וואט א משוגענער, וואס מיינט ער בין איך? האט געזאגט זיכער אזוי ווי עס איז אוועקגערעדט. דערנאך האט ער פרובירט צו זיינע הענט אויף מיר צו אויך געגעבן א פאטש, איך בין אנטלאפן איך האב געוויינט, זאגט ער מיר בסדר מען דארף נישט ווילסט נישט דארף מען נישט, און ער האט מיך אהיים גענומען, ער האט געגעהאט א טראק, א דזשיפ, א מאטארסייקל, ער האט געגעהאט געלט. ער האט מיך אהיים גענומען האט ער געוויסט ווי איך וואוין, זונטאג דאס איז געווען שבת, זונטאג אינדערפרי זיבן אזייגער איז ער שוין געווען ביי מיר, ארויף געגאנען צום האט געזעהן מיין מוטער, זאגט ער שלום איך הייס משה, וואס איז דיין נאמען א ריכטיגע סברא, זאגט זי שרה, זאגט ער צו מיר איך איך בין פארליבט מיט דיין טאכטער, איך וויל חתונה האבן, האט זי אויכעט געמיינט ס'איז א בדיחה, האו דו סעי איט, א דזשאוק, האט זי געזאגט אקעי בסדר, און דאס איז געווען די בעגינינג און די ענד, און שוין, מען האט חתונה געהאט, מיר קומען, כ'האב געמוזט קומען קיין אמעריקא ווייל מיין סטעפ פאדער, ווי זאגט מען, א שטיף טאטע, איך בין געווען זיבעצן יאר אלט, האט געמוזט אונטערשרייבן, אקעי, מ'האט חתונה געהאט און ער איז צוריק געפארן קיין ישראל, ווייל ער האט געגעהאט דארטן א ביזנעס און האט געמוזט ברענגען געלט, א מאנאט לעיטער איז ער געווען. שוין, דאס איז געווען מיין מיין סיפור. איז ווי איז געווען אייער פריער לעבן אין אמעריקע? וואו האט איר זיך באזעצט? אה, ערשט אין ברוקלין ווי מיין מוטער האט געוואוינט, איך האב נישט ליב געהאט די קאלטע וועדער,

דערנאך האט מען געמאכט מעבל. און וואס איז געווען אייער פארבינדונג מיט סטיווען ספילבורג און מיט דער שואה פונדאציע? איר זייט פארבונדן מיט זיי? כ'האב
באקומען א אינוויטעישן. איינלאדונג.
איינלאדונג, יא יא, דאס איז דויטש איינלאדונג. זעמיר געגאנען, דזשעסי האט מיך גענומען, דזשעסי מיט זיין ווייב סטעיסי. און כ'האב געזעהן שפילבערג, אונז זענען, איך בין געזיצן א טיש דארטן און ער איז געווען דארטן, כ'בין געגאנען צו אים, איך שעם זיך נישט און כ'האב נישט קיין מורא, זאג איך, היי שמואל, קוקט ער אויף מיר, זאג איך, איי רימעמבער יו, איך געדענק, איך האב געקענט דיין מעטער, און מיין מאמע, מיין מאמע האט טאקע געקענט זיין מעטער, מיין מאמע האט געגאט א דעליקאטעסן אין פערפעקס און טערד.
אין פארמערס מארקעט? נאו, עקראס.
אקעגן, איבער דער גאס? יא, איבער די גאס.
זי האט געוואוינט אין רעק שאור דרייוו אין די ניו יארק פעיקאוס האט זי געקענט זי האט גערעדט מיט דעטס איט איך האב קיינמאל נישט באקענט זיין מיט אבער איך האב איר אזוי איך געדענק זי האט דאך געהייסן נישט סטיווען באט שמואל אדער שמואליק אה סאו דו קענסט מיך וואס ביסטו ווער ביסטו איך האב געוויזן די א ריזע פיקטשער בילד פון געוועזן
האט ער געוואלט וויסן די גאנצע סטארי נאכן דערציילט האט ער ארויס גענומען זיין טעלעפאן מוט איין בילד זאגט ער איך האב דיך ליב די ביסט א זייער פיינע לעידי אין די קענסט מיך ער מאכט אזוי. אייער טאטע מאמע וואס האבן זיי געטון אין לאס אנדזשעלעס?

אין וועלכע קאלעדזש? UCLA.
און וואס איז געווען אייער אייער פאך? וואס האט איר שטודירט? איך האב געוואלט זיין א דאקטער, סאו קעמיסטרי, בייאלעדזשי, די זאכן, מען מוז לערנען דאס. און איך האב שטענדיג געקאכט און געבאקט און גערוימט און איך האב אלדעס געמאכט, כ'ווייס נישט ווי אזוי, ווי אזוי האב איך דעם כח?
פארוואס האט איר באשלאסן נישט צו ווערן א דאקטאר שעף?
מיין מאן איז געווען זייער זשעלאס, האו יו סעי זשעלאס? מקנא.
מקנא, אקעי. מקנא. אויף מיר. ווייל יעדער איינער האט געזאגט, אה, זי איז אזא שיינע ווייב, אזא קלוג, אזא דא. נישט געווען אזוי. זאגט זי אהא יעצט האסטו גיין עס איז א דאקטער וועסט מיך אוועקווארפן אזוי האט ער גערעדט און דעטס איט אבער ביי מיר מיינע קינדער זענען געווען די וויכטיגסטע זאך נישט מיין מיין לעבן אדער מיין וואס א דאקטער צו זיין. נאר די קינדער. אויך געזאגט אקעי משה דו ווילסט נישט בסדר. אפשר מיינע קינדער מוז א דאקטער האב איך דווקא א קארדיאלאג. נישט שלעכט מיט ניין קינדער. נישט קשה.
This is WUNR Brookline. אויב איר איר אור א נאנטע משפחה איז בלינד, אויב ער זעהט שווער,

איר רעדט פאר מענטשען וועגן דעם שואה? ניין, ניין, ניין. איך האב דאס נישט ליב. האט איר אלעמאל גערעדט? מיינע קינדער ווייסען יא. האט איר אלעמאל גערעדט מיט זיי וועגן וואס עס האט פאסירט מיט אייך אדער? מיט מיינע קינדער? יא זיכער. ס'איז קיינמאל נישט געווען א סוד?

איך געדענק מענטשן זענען ארויס געקומען פון זיין שטיל וועגן דעם ביז עס איז ארויס געקומען סטיווען שפילבערג'ס פילם שואה און דאס האט דערוועקט אסאך מענטשן.
איך האב נישט קיין מורא, כ'ווייס נישט פארוואס, אבער איך ווייס אז כ'בין גערעכט. וואס פאסירט דא מיט די פאליטיקס איז דאך אזוי אויס אויכעט אין איזרעיל מיט ביבי נתניהו, איך האב אים נישט ליב, איך האב אים ליב געגאט, איך קען אים. פערזענליך? יא יא, איך קען אסאך מענטשן, איך האב קוזינס, ערשטע קוזינס זענען געווען, זענען, איינער איז נאך א גענעראל, אלוף. איך קען אסאך מענטשן, מענטשן קענען מיר, אבער איך איך האלט קיינעם נישט גרויס. דער ליטל תחית וואס וואנט ער וויל קליימען די גיין אויף די שטיגן ער איז ביי מיר א ביג שאט. די אלע מענטשן ניין. וואס האלט איר וועגן אמעריקאנער פאליטיק? ער האט מעגליך. ס'נישט גוט, ס'נישט גוט. ס'איז נישט גוט, איך האב נישט, איך קען טראמפ, איך האב אים אין טערטי פייוו יער, פֿינף און דרײַסיק יער, יאר צוריק, איך האב באקענט אין אטלאנטיק סיטי, מיין מאן האט געשפילט די קארטן, איך האב גארנישט, קיינמאל נישט, ביי מיר איז עס אידיאטיק. די געמבלינג אקעי. כ'האב אים געזעהן מיט זיין וועלעכע מעלה מעפל אדער גארנישט און ער האט געזעהן מיין מאן מאכט געלט ער האט נישט געגאט קיין געלט דעמאלס האט פארלירט די די האטעל די טאזש מאהאל. ער איז נישט קיין גוטע מענטש, אבער ביידן איז אויך נישט קיין גוטע מענטש, יעצט איז ער אלט, ער איז בכלל פארטומלט, אין אזא גרויסע קאנטרי, אזא גרויסע לענד ווי אמעריקא, דרײַ הונדערט און פֿופֿציק מיליאן מענטשן, און מ'האט נאר די צוויי אלטע קאקערס, איינע איז עגאאיסט און די צווייטע איז א שמאלץ. וואס נאך? אז איר קענט וואלט איך געוואלט איר זאלט דערציילען אז מיר רעקאדירן יעצט וועגן דעם בילד וואס האט פאסירט אין דעם בילד. אוי די ווילסט עס זעהן? אקעי. יא. יא. מיט די אלע קינדער? יא. און דערצייל וואס איז געשען מיט די אלע קינדער. זיי האבן אים געשאסן, דערהארגעט. די ווייסט אפשר בין איך אזא, נישט קיין שטארקע אבער איך בין אנדער ווי מאס מענטשן, ווייל איך האב געזעהן אזויפיל געשאסענע קינדער און גרויסע מענטשן אויכעט. כ'האב געזעהן אלטינג. איך האב נישט קיין מורא געהאט. אפשר בין איך משוגע? כ'ווייס נישט. אבער וואס איז געשען גענוי ווען זיי האבן זיי ווען זיי האבן זיי דערשאסן? וואס איז געשען?
גארנישט. ער האט מיר געגעבן א פאטש. כ'בין אוועק. מיין מוטער האט מיך גענומען צום פארק. איך האב נישט געזעהן.
איר האט נישט געזען ווען מען האט זיי דערשאסן? איר זייט אוועק אדער איר האט יא געזען?
כ'האב זיי געזעהן, זיי זענען געווען טויט, אבער כ'האב נישט געזעהן וואס זיי האבן געמאכט מיט זיי. און ווער האט דאס געטאן? די דייטשע דייטשע סאלדאטן? יא, יא.
און דאס איז געווען אין אין וועלכע געטא? ס'איז נישט געווען קיין געטא, ס'איז געווען די לאגער טשענסטעכאווע. טשענסטעכאווע לאגער.

וואס האט געפעלט דארטן, איך ווייס נישט איך ווייס נישט וואס, זיי האבן געארבעט זייער שווער אין מכשירם די אלע דויטשן. וואס האט איר געטון טאג טעגליך ווען אייער מאמע איז געווען דארט? כ'בין געגאנען פון דא צו דארט, בעק ענד פארט, איינמאל בין איך אריין געפאלן אין די וועל, כ'האב געוואלט וואסער. א קרעניצע.
אוי אוי אוי, דו ביסט קלוג. און ס'איז געווען ווינטער, און כ'בין געווען פארפרויזן.
פארפרוירן. פארפרוירן.
מ'האט מיך געפונען בין איך, זיי האבן געמיינט כ'בין טויט. כ'בין געווען זייער קראנק, כ'האב פארלוירן זעסט מיינע. די פינגערנעגל? יא.
זיי האבן געמיינט אז כ'בין געשטארבן. ס'איז דארטן געווען א דאקטער, איין דאקטער, געווען פאר די דויטשן, פאר די נאציס, א איד. ער האט גע'גנב'עט איין פעניסילין פון מיר. כ'האב האט געלעבט, מ'האט אים געזעהן תל אביב שפעטער, אבער ער האט געטוה א מצוה, פאר דעם לעב איך. איר זאגט איר זייט געזעסן אינדערהיים מער ווייניגער, קיינער האט אייך נישט געהיט? איר האט נישט געהאט קיין אנדערע מענטשן מיט אייך? מענטשן?
ווער? די קינדער?
אבער אנדערע קינדער זענען געווען?
האבן זיי נישט געהארגעט זענען זיי געווען יא. אזוי נישט? אקעי. איך בין געווען זייער איך האב געהאט מזל מען האט מיך נישט דערהארגעט. פארוואס האט מען אייך נישט דערהארגעט? אפשר פון גאט?
איך גלייב נישט אזוי אין גאט, ס'איז געווען א באבע מעשה וואס מענטשן האבן געמאכט.

איר האט געהאט צו טון מיט אידישן קולטור אין ניו יארק אדער אין לאס אנדזשעלעס? איר פלעגט גייען צו אידישן טעאטער אדער הערן?
מיר געגאנגען אין ניו יארק אבער מיט מיין מאמע ווען איר מאן אבער נאו. איך וועל דיר זאגן עפעס, אפשר בין איך אנטיסעמיט, מיין זון דזשעסי זאגט מאם יור דע ביגעסט אנטיסעמיט. איך האב געוו. שטענדיג האב איך געוואלט אז א איד זאל וויסן אראבישקע וואס וויכטיג אזוי ווי די גוים. וואס שטארק, וואס וויכטיג, ער קען מאכן, ער קען. ער קען זיי אזוי אזוי ווי די גוים און בעסער, ווייל מ'איז בעסער. כ'וויל נישט א. כ'וויל נישט די אידיש, כ'וויל נישט. כ'וויל נישט די חסידים אויכעט. ווייל וואס מאכן זיי אין לעבן? גארנישט. זיי בעטן געלט פון די איזרעלי גאווערמענט? סארי איים ווערי ענגרי, איך בין זייער נו? אין כעס.
איים ענגרי,
כועסת, אני כועסת. פאר מיר די צהל די איזרעלישע סאלדאטן זיי זענען

זאל מען קען דויטש יא, פון דויטש קומט די אידיש, אבער פארוואס זענען אונז געווען אזוי גארנישט, געלאפן פון איין פלאץ צום צווייטן, וואס זענען אונז גארנישט, הינט? יעצט מען האט א מדינה ווילן זיי דערהארגענען די מדינה, פארדעם בין איך אזוי פארביסן? גוט, איך דאנק אייך זעהר. א גרויסן דאנק, ס'איז געווען א כבוד צו רעדן מיט אייך. איך וויל באדאנקען אונזערע געסט, איר האט צוערשט געהערט מארק גייזינסקי, א סטודענט ביי דער ייווא בארד זומער פראגראם אין ניו יארק, און נאכדעם האט איר געהערט מיין אינטערוויו מיט פנינה שארף פון לאס אנדזשעלעס, אריגנעל פון טשענסטאכאווא פוילן. לעצטע וואך האב איך געקראגן די טרויעריגע ידיעה אז מיין גוטע פריינדינע העלען רעיקין פון ברוקליין איז אוועק אין דער אייביגקייט. די מיידלשע פאמיליע איז געווען געלבארד, זי איז א לעבנגעבליבענע אריגנעל פון טשענסטאכאווא פוילן. א זייער גוטער מענטש און אן איידעלע פרוי, זי וועט אונז שטארק אויספעלן. איך האב מיט איר פאקטיש רעקארדירט אן אינטערוויו מיט אסאך יארן צוריק און איך וועל דאס פרואווען אויסגראבן פון ארכיוו און שפילן אין די קומעדיגע וואכן כבוד איר אנדענק. און יעצט וויל איך שפילן פאר אייך א זייער זיסע רעקארדירונג פון חזן גרעגאר שעלקאן עליו השלום, א רעקארדירונג פון די ניינציגער יארן פון זיין אידישן רעפערטואר. און מיט דעם ענדיגן מיר אונזער פראגראם, א גוטע נאכט און א דאנק פארן הערן. נאו דיס איז אל דו אל דו סאנג אבאוט דיס, ווען משיח וועט קומען, ענד יו אל נאו מאמע לשון, איי נאו מעני פעיסעס היער פראם די אולד קאנטרי, יו נאו איי מין פון ראקסוויל ענד דארטשעסטער. נאו.